Мин эһиэхэ билигин кылгас остуоруйа кэпсиэм, болҕомтолоохтук истээриҥ. Эр дьылстан истээриҥ үчүгэй. Күн тиит быыһыгар түһүүтэ Ваня эбэтинниин биир уу баһар тимир ыаҕаһа уонна синньигэс борбуоха кыдьыылардаах биир обургу, биир кыра бааҥкалары толору отонноотулар. Эмээхсин үөҕэһэн былаатынан саба баайан олорон эттэ: «Ыарахана бэрт буолсу, доҕор, Ил Тукаам ити обургу бааҥканы эн тут». «Эйиэс!» дии түһээт Ваня чүҥнэри хайыһан кэбистэ. «Улахан бааҥка кырдьыыта илиибин быһа киириэ. Оттон үтүрүктээх туттаҕын дии. Үтүрүкпүн дьиэбэр умнан кээспиппин ээ». Ваня оҥоһук оҥостоммут били тимир куруускатын болтуотун сиэбигэр симнэ оҕуста да, кыра бааҥка үрдүгэр түстэ. «Чэ барыахха, мин хойутаатым» дьиэлэргэ тиийиэхтэригэр диэри эмээхсин хаста да олорон сынньанна. Дьиэтигэр кэлээт Ваня таһырдьа оҕолору кытта оонньуу тахса охсоору сиэбиттэн тимир куруускатын хостоото. Куруускатын кытта бииргэ-икки күлүгүн оруу тардан таһаарда, куруускатын остуолга уурда, үтүлүктэрин ороҥҥо быраҕаттаата, эмээхсин үөһээ тыынан баран «Ээ, буолаахтаатаҕа» диэн кэбистэ уонна ороҥҥор тиийэн аргыый сытта. «Эбээ, ити тугу эттэххиний?» диэтэ Ваанньа таһырдьа тахсаары аан тутааҕыттан харбаан баран «Ээ, тукаам, эйиигиттэн хоргутан саҥарабын, эмээхсин» улаҕа диэки эргиллиннэ. «Ноо, ол тоҕо хоргуттуун?» диэбитинэн Ваня эбэтигэр сүүрэн кэллэ. Эмээхсин тугу да саҥарбакка сытта. Ваня мунаара турда. «Тоҕо хоргуттаҕай? Тоҕо хоргуттаҕай? Чэр оҕолор, Бу кэпсээни туох дьаһаныыгытый? Оҕо оннооҕойун Эбээлээх Ваня отоннуу барбыттарда. Онтон эбээлэрэ хайаһардай. туох отоннообуттар кыра туйтуохха Биир куруускаҕа, аһа биир аһа. куруускаҕа Онон Выпускала онна биир туохха тыастан, биир улахан соҕус иһиккэ да улахан иһити эбээтэ ыарахан баҕайы диэбитий уонна сиэнигэр баанньы миэхэ көмөлөс диэбитэ ити обургу соҕус иһиттээҕи эн кут диэбит ону Ваня туох диэбитий онно Ваня туох диэбитэй аа мин үтүлүкпүн умнан кээспит диэбитэ үтүлүкпүн умнан кээстим бастаан туох диэбитэй илиигэр быһыта кииринэ диэхтэ. Ону оччоҕо эн итириккин кэт диэтэҕэ дии эбээтэ. Отоо, ону кини мин Бробулохата илиигэр быһыта киириэ диэттэ. Онтон дьиэтигэр кэлээт, хайаабыттарай? Үтүлүкпүн дьиэбэр оннун кээскитин гыныппыта дии кини. Оччоҕо хайаабытай? Даанын эбэтин? Албыннаабыт. Албыннаабыт. Албыннаабыт да? Эбэтин албыннаабыт. Инник булуохтахпыт. Уонна кырдьаҕас киһилэр истиэхтэхпит. Көмөлөһүөхтэхпит. Ваня туох хаһыспытай? Манна? Эбэтин хайаабытын? Албыннаабыт. Аһаа, эбэтин кини албыннаабыт. Албынныыр үчүгэй дуу, куһаҕан дуу? Куһаҕан. Төт Дьиҥстэн албынныыр куһаҕан. Эбээҕэ хайыахха нааданый? Кыыска. Көмөлөһүөхтээхпит. Аһаа, көмөлөһүөхтээхпит. Харыстыахтаах.